Essalowmalikim hormatly watandaşlar, eziz ildeşler, ähliňizi hoş gördük. Adyndan belli bolşy ýaly dostum Rüsümiň datly tagamlaryny tomaşa edýän mähriban ildeşler, Bu gün adydan belli bolşy ýaly, Rüstem şef atly gepleşiginiň täze sanyny açýarys. Pursatdan peýdalanyp, Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik, tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaç almagyny arzuwlap, bu günki Rüstem şef atly gepleşiginiň Täze tanybaş ýatyrsyň. Hawa hormatly adamlar, size birinji bilen sag bolsun aýdýaryn, siz Rüstem şef atly gepleşigi görýäniňize, söýüp tomaşa edýäniňize. Galyberse-de, Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza açbet ýüregimden sag bolsun aýdýaryn. Elbetde tomaşaçylara gyzykly bolsa gerek, gepleşigimiziň bu günki sanynyň myhmany kimkä onda?

Hoş gördük. Hemmäňize salowmaz. Sladkiý tagamlar Rüstem şef bilen. Ynha hormatly adamlar, garaşýan myhmanlarymyz-a geldi. Halypaň aýdyşy ýaly girejik diýen zatlaryny taýynladyk. Hawa. Halypa siz şu gün näme taýynlaýaň? Özüňiz aýdaýyň diliňiz bilen. Birinjiden-ä Rüstem şef açan ojagyň Cüssesi beýik çyksyn. Sag bol. Näze nygmatlaň bütin halkymyza hyzmat et. Sag bol. Hawa, süýji naharlar bilen, ä, türkmeniň ähli näze nygmatlary bilen. Men hem çuň pikir etdim bir. Hawa, ýaňky bizde ata-babalar türkmenlerde hawa goýun etinden, sygyr etinden kebaplar, lüle, Ertirlik naharlar, näzir-omatlar bişirilýär. Men hem şu gün niýet etdim, ojagyňyzda hemä şa lüle bişirip berjek. Ha, görün. Hemem gapyrgadan kebap bişirip berjek. Ana oň üçin hem diýen zatlaryma taýýar edipsiň diýip, guýruk ýag bar, düýäň örküji bar. Hawa. Şu düýäň örküjini näme üçin aýtdym? Hawa. Şuny gaty ir döwürlerde Lüle bişirenlerinde şu düýäň örküjindenem az-owlak goşýan ekenler. Şol et ýumşak bolmagy üçin, tagamy biraz üýtgemegi üçin. Soňky döwürlerde diňe guýruk ýagy goşaýýarlar-da. Şoňa eger düýäň şu örküjinem azajyk goşsaň, hasam şol biziň öňki patyşalarymyzyň, şalarymyzyň, hanlarymyzyň bişirip berilýän, aşpezleriň bişirip berýän nahary bolýar, näzanygym oturýar. Şonuň üçinem, şonuň üçinem Şonuň üçin hem şa lüli diýilýär oňa. Ha, şol esasda. Ine şony taýýarlarys, oňa da başlamak üçin hemme zat taýýar, tüweleme pyçaklaň zadyň a tüýs firmaň hem aňry baş eken a muňa derede. Olalar muň bilen bir sygyr soýup hem bolýar, bir goýnuň etini şakyr şukur edip dograp hem bolýar. Onda halypa şa lüli taýynlamana hemme zatlarymyz taýyn, Nesibede men o wassa bermeli. Ahmet aga siz näme etjek? Halypa näme taýýarla diýse. Hä siz onda bugün kömekçi. Halypa kömekçi boljak. Kömekçiňe de taýyn. Kemaljan çaý jaýyş sen bize. Gürrüň ýok. Halypalar çaýyny getirip dur. Awa. Senem Rüstem şef men öňki sapar gepleşiňizde gördüm. Induşkaň etinden. Awa. Un aşy bişiripdiňiz. Ha. Bir seredip, hä nesip bolsa menem bir barsam, a şondan bişirip dadyryn diýipdim. Senem şony taýýarla. Onda näme? Awa, myhmanlar türkmençilikde näme diýilýär? Myhman ataňdan uly diýilýär. Awa, myhmanlaryň haýyşty ýerine ýetirmek bolsa Rüstem şäh bilen. Başlaýas. Başlsyn onda siz. Berekella. Size müsaade etmäli hiç gerek. Awa. Başlsyn onda. Halypa diýýänem. How. Bir sungat bir düýpsüz ummanam. Sungat diýip bizde düşünýäňizmi ýa-da yşk diýip hasap etýäňizmi halypa? Sungat, sungat diýip düşünýän. Biznes diýlen ol soňky goşulan, goşulan söz ol. Ýaňky girdeýji gözlemek diýilýär oňa. Sen gözüň dok bolup diňe sungatyň bilen bolmaly. Sen sungatyňa özüňe eýeçilik etseň, sungatyňa eýeçilik etseň, biznesiň özi saňa gelýär toý diýip. Ýa-da konsert diýip, ýa bir ýerde çykyş etmeli diýip, ýa biri bir aýdym döredip ber diýýär. Hemmesi soň gelýär, ýöne birinji başda sungat. Adam özi sungaty Sungat bilen iş salyşjak bolsa, diňe sungat bilenem bolmaly. Içini ýaşamaly-da. Içini ýaşamaly, owa. Howala, neme-de, bu dünýä ullakan bir teatr, bizem içinde artistler-de. Hakyky, hakyky. Ahmet aga, siz näme düşünýäňiz? Halypa gaty ýerlikli jogap berdi. Hakykatdan hem sungatyňa, özüňe, gözüňe eýeçilik etseň ýa aýtda halypa. Hmm. Onuň ýanky ýaly halkyň özi seni sileýäram, hormatlaýaram. Tapýaram. Tapýaram. Sen hala serpaýyň hem ýer, e, ýerinde goýýa. Şoň üçin esasy her kim öz işini etmeli. Ýerini her kim öz işini etsen, ondan şonda ýerine düşýär hemmeler. Wa wa wa wa. Her kim öz başarýan zadyny etse gowy-da. Men-de meselem aýdymçy bolup bilemok. Meselem aýdymçy bo tona girip bilemok dara. Dogrusyny aýtsam, her kim öz işini etse, durmuş gözelleşýär diýýär. Hakyky şol, hakyky. Gözel bolýar. Owdanlaşýar, dogry dälmi? Diňleýjem bolmaly, hawa, aýdýanam bolmaly, beýleki işde-de işlemeli. Her öz işiň özüniň gyzygy bar-da. Şu biz goýunyň Iň ýumuşajyk ýerini alyp, şoňa bir azajyk ina sygyryň etinden hem hökman goşmaly. Hmm. Bakajaň da, al. Jürjüge goý. Şuna şeýle. Şeýdip çyk. Alýas. Bunun ýerine goýýas, şeýdirip. Halypam, ilkinji sapar bir näçinji ýyllarda bir takmynan näçin haýsy ýerde bir ilkinji bir sahna çykan wagtyňyz näme haýsy aýdym ýerine ýetirdiňiz şo barada aýdyp berseňiz bara ana injuşka halypaň injuşka zemellana maňa inha şunuň hem Guýruk ýagy. Guýruk ýagy nowa. Şunuňam ine şuny goşsak normalny bolýar hawa. Şo tomaşaçylara gyzyklydyram Rüstem şef nirä gidip gelenem bolmaklar ahmal diýipba. Dogrudanam Rüstem? Hawa. Nirä gitdiň? Dogrudanam hakykatdanam Rüstem. Birden bar ýaly birden ýok ýalaý sen. Indi swejda soýduk. Şeýlemi? Hawa. Halypanyň hakykatdanam haýyşyny iýesi gelýän zadyn tüýs ýürekden ýerine ýetirjek bolupdyr-da. Düýäň örküçinden hem az owlajak galmaly. Süýji bolmak üçin, ýumşak bolmak üçin, tagamly bolmak üçin hökman biraz tapylsa, tapylmasa guýruk ýagy bilen hem erbet bolanok. Onda hökman bu şally bolmak üçin bunu tapmaly bolýar-da hökman. Ýa, Eliň süýjüligi gerekdir-de. Ha, ola düýe Her zadyň özüniň bir tagamy bar-da. düýäniň hem etiniň satylýan ýerleri bar ha şäherimizde. Hawa. Ýöne halypa myhman ataňdan uly ýa-da. Ondan bir gelýän myhmanlarymyza geçenki sanlarymyzda Rustem Hally bilen gepleşik etdik däl meselem diýeli. Şonda janly balyk tutup getirdi. Şonda balykdan tüwşüripdiň, dogry dälmi? Palaw bişirdik. Hawa. Şonda-da edil hakyky janywarlygy tutdy, getirdi, arassalady. Göni gözüniň alnyna daýandy. Gözüniň alnyna, gözüniň alnyna. Soň üçin hem Rüstem şef tabi. Ahmet. Hawa, halypa. Maşynkanyň hany bir deşiklerine seret. Hemme zatlar gaty kiçisinde duran eken-aý bi. Taýarja gatynyň şu nemesini, setkasyny azajyk ulyragyny goýmaly bu. Bir azajyk derrew çalşyp, mundan Halypa taýyn etiňi ugratsaň. Taýyn bolsa men şuny Ahmede geçir. Ahmetjan gowja edip çykar. Getir getir. Ýumşajyk bolsun. Boldy, nasıl?

Hawa, bi kuhnusynda hemme zat bar. Al halypasy. Berekella. Et suwjak aşam azajyk. Şu ýyl meniň toýa elime mikrofon alyp toýa çykanyma 50 ýyl bolýar, 25 ýyl. Tüweleme, ýubileý ýyl-a. Ýubileý ýyl o, meniň ýubileý ýylym. Gutly bolsun halypa. Şoňa-da albom taýýarlap otyrys. Albomyň ady ta 50 ýyl. 50 ýyl ol. 50 ýyllyga, 50 ýyl sahnada, şo 50 ýylyň içinde döreden aýdymlarymdan popuri edip, ýa täzeden ýazyp, şol aýdymlary diňleýjilerimize bir Hödürleýin. ýatlatmak üçin, owa, ýatlatmak üçin 50 ýylyň içinde iň saýlanan aýdymlary täzeden albom edip, şu wagt işläp otyrys. Ha, höwür köp bolsun. Tomaşaçylara-da gyzykly bolar diýip umyt etýän nesip bolsa albomyň ady 50 ýyl bolar, dogry dämi halypa? 50 ýyldan soňra diýen ýaly, owa. Aý tüweleme. Bolubilýär. Halypa mende bir gyzyklanma barda, meselem derek boýlar meňzeýär çynar. A şu aýdymyň çykyşy barda. Nähili çykdy ol? Birden birden mas kim maslahat berdi? Özüňiz birden ylham bilen döretdiňizmi? Ol aýdym afganlaryň aýdymy, afgan milletiniň aýdymy. Ony täjik aýdymçy bir dünýä belli täjik aýdymçysy. Ýöne ol aýdymyň şeýle bir sözleri owadan eken, men täjikçe bilemokdym. Bilemok, şu adam bilemok ol ýene. Sazy has owadan bolan soň Şirine diýip ýaman gowy gelişer şuňa diýip aýdym edip çykdy. Bir ýyldan hem bir iki ýyldan soň hem gyzym boldy oğlum hem gyzymyň adyny da ejesi men gyzymyň adyny Şirin goýjak. Ne onuň hali. Şeýdip hem Şirin galdy. Aýdymyň hem ady Şirin galdy. Gyzymyň hem ady Şirin galdy. Waý aýdym gaty owadan. Lirika, söýgi barada men türkmençe özüm bu ýazdym goşgularyny. Sazy ýöne ýaňky diýşim ýaly, o saza gazaklarda-da bar aýdym aýdýan, özbeklerde-de bar aýdym aýdýan, täjikleriň özünde-de bar öz dillerinde şo saza aýdym aýdýanlar bar. Dünýäde başga ýerde ýaşaýan täjikler hem aýdýar ony. Şo dünýä belli aýdym ol. Şu meň beren soragymy başga gepleşiklerde berdilermi? Ýadyma, ýadyma düşenok-aý. Şu sorag hasam beter. Sebäbi hit bolan aýdymlar. O hiç hili gürrüňi ýok oňa. Şu adam ýaşap ýör-de, waý şu. Ine meselem diýeli agam seň aýdymyň. Ýagyş ýene da 3 ýaşa ýene hit boldy gyzym. Turanda sagatda 8-de. Ýagyş ýene damdan diýip turýar hakykat. Edil şol aýdymam bar, halypaň aýdyşy ýaly bar. Näçe döwletden her kim öz dilinde aýtdy. Ol aslynda daşary ýurt sazy. Aslynda bir Owo, şu amerikan bir oglunyň biri aýtdy, ondan soň Selena Gomez bilen duet edip aýtdy. Ondan şondan soň hem hit boldy-da. Hit boldy. Ýöne aňyrda bärik gelmäkä men bärden bir haladym-da, şol aslynda biriniň haýyşy üçin aýtdym ol aýdymy. Meň temamdan daşrak men başgarak aýdymlar aýdýardym. Ýöne nesibe bu. Ýöne şu aýdymdan soň Bildim men şul aýdym hakygatdan hem meň aýdymdygyny. Halypa bu näle azalýamy? Nemet nimere gowy edip eýlemeli de. Hawa. Şol ýaňky Kömek edäýin. Ýok, ýok, ýok. Ýok, şu bir adam. Gelip, şu bir myhman çagyryp özüni işletip duran ýa bolsaňam bir hili. Damdan, damdyr. Damdan. Çemçe bilen çemçe bilen. Goýarsyň ýolam. Iki çemçe damdyr.

Soňundan gapdalyndan gerek bolsa iýseň gowy bolýar, ete kän ys çykmaz ýaly. Şonuň üçin sogan men goşamok. Onda muň gapdalyndan gowja salat bolsa gowy bolýar. Mysal üçin badamjandan. Sen başlasana. Men ody ýakyp bereýinmi halypa? Ody ýakyp derrew şagyr şugur. Gapdalyndan dimoga men taýýarlabereýinmi? Ýene bir zat belläp geçedim aýdasy. Biz Ahmet aga sen şeýle bir nesibeli adamda tüweleme-laý, hä? Dogry. Indi Şalyly diýmek miýesser edýär. Halypaň elinde. Onda-da şular ýaly döwletli adam elinde. Damdyr. Damdyr. Damdam damdyr diýýär. Damdam damdyr. Boldy, boldy, boldy, boldy. Doglan gününe Şalyly diýmek nesip etsin. Doglan günüň gutly bolsun. Hawa. Uzak ýaşaň. Agam doglan günüň gutly bolsun. Mähriban tomaşaçylar Ahmet agaň doglan güni özem gepleşigimizde öz doglan gününe Bärde biz bile belläp otyrys. Özem ýene bir zat aýtjak. Şöyle gelip eýýäm eti zat dograp indi bişirmäý bolanynda aýdýar doglan günüm diýip. Düýn aýdan bolsa boljak aýdýarmy? Biz onda ertir gelerdik bu gün gelmän. Ýöne onda da doglan günüň gutly bolsun. Bir çemçejik duz Pes sepele. Türkmeniň toýy goşa goşadan gelýär ýaly. Onuň hem bir begençli günümizde agamyň doglan güni. Hawa gowy gün ah, gabat geldi. Rüstem şef. Diňleýän. Maňa bir pyçak ber ben. Hormatly adamlar. Serediň. Nähili ussatlyk bilen halypaň kesýänje gapyrgajyklary ýaşajyk. Ene duzam gerek görse. Bu gurrundan gurrun çykýar. Türkmen halky toy baýrama baý halk. Nesip bolsa Rüstemjan Rüstem toý hyzmatlary barada bir bir gowy bir işiň ugruna bardy. Birnäçe toýlarda-da birnäçe bir toý hyzmatlary bar, gurnap berijiler bar. Şo barada aýdyp berseň nähili bolar? Kemal jan, öňden hem bir Rüstem şefiň hyzmatlaryny men-ä bilýän. Aýper toý mekany bar. Hawa. Ondan başga-da meniň Arada bir öten geçenimizde bir e, halypalarymyza bir aş berdik. Şonda dine mene ýüz tutdy. Hyzmatda boldy. Hyzmatda boldy. Sag bolsun. Başga da çagalarymyň doglan güni bolýar. Başga da bir şuňa toý hyzmatlary bolsa belli belli restoranlara ýüz tutýan sebäbi bir näme ne Aýperä ýüz tutýan. Başga da Güldemin bar. Olara da ýüz tutýan dogrusy. Kema, Aha. mende bir e, maslahat bar. Öňden bäri bir symjan bilen maslahat edip görüp. Öň bir gezek dagy konsertlerine baramda, şu gürrüňi men etdim. Tüweleme seniň adyň brend bolup barýar. Hawa. Rüstem Şeýerow diýýän isleg köpeldi. Şu isleg köpelse, diýmek sen trend bolýaň, onuň şol trendini belli wagt saklaýan, trend diýmek bu moda diýmek-dä. Onuň şol trendini saklap, saklandan soň näme, brendi urup gidýär zat. Sen Eýlem şol ýaly. Sen şu wagt welin adyňa bir zat çagyryp, aşjak zat diýäýdiň, toý hyzmatlaryny nälik? Heý, urnuň! Nesip bolsa, ony şul aprel aýy ýetişdirjek bolýas. Şul aprel aýy nesip bolsa ýetişdirmek isleýäs, hawa. Aý, öňem indi diýdiň-dä, şu iňňirtleriň aýagy diýdiň, ol ulurakdan tutýanlygyň üçin,

Sen ýöne öz başyňa hökman bir zat açmaly. Ine bu şuň öz gepleşiň eýem täze açylan bolsa eýem näsler otomobil şu gazanyň tanaldyň ha tanymallygyň artdy. Hmm. Ozalam sen tagamlaň biz iýip ýör Hudaýa şükür. Ha. Onuň nämeler bir açyk bir bagşylar üçin näme etjek şony aýdyp berdiňmi? Biz her kim öz Her kim öz alanda. Şu sungat işgärlerine bir aýratyn göz bilen seretjek. Näle oýunda olaryň oturýan ýerlerini. Ine. Oturýan ýerlerini başgarak etjek. Dem diňjini alsanda bu aýdymçylar kän gutlawa barýarlar. Bar dem gruppa bilen baram dem diňjini alsam. Gutlawa baramlar gezek çalyşýança bir ýerine diňji almalylar bir ýerine. Diňç gerek. Ýene bir zat bar. Ýene bir zat Welaýatlardan gelýän bagşylarymyz bar. Howwa. Ynha şolar arkaýyn bir dynç almaly bolýar. Irräk gelýärler. Hakyt. Toý mysal üçin altyda, ýedide başlap, olar dörtde gelip bilýärler. Howwa. Şolaryň islän naharlaryny hem taýynlap berjek. Alaýyk şo sebäbi bir. Ol toý ýesine-de käwagt ol toý ýesi ala-da edýär-ä bagşylaryny çagyrdy, hezzet-hormat etdi. Bagşa. Bir toýuna çagyrdy welin, Toý iýesi alada etýär olar barada. Toý iýelerini şol aladan hem dyndansyn diýýär. Şony zat etseň ötsen jan men bir zat aýdaýyn şony etseň ana şo tüweleme üfseň nemesinde ýaňky şo toýa gowy geçdi diýerlerde seniň eýäň hasam bir sungat adamlary bar a şeýle bir populýar tanymal bolýar aňarda barybam aýdýar bu taýda-da aýdýar şo toý gowy bolupdyr diýjek bolar üstünde kemraň bolsun benzin jyn alsynlar Bagşylar näme 3 saat öňünden bir Men onuň üçin hem däl. Ýa golaň bir populýarlyk üçin ony aýdýar, bunu aýdýanlygy däl-de. Şol adam, şol bagşy kimden bir iş etmä barýar. Hyzmatda da kim? Ha, kimden bir iş etmäne barýar. Men hem şol toýuň göwün tapmaly. Bagşam ol göwün tapmaly. Men özüm bilen e, deň bolamsoň, men şonuň gadyryny biljek bolýan. Ina, şol maksat bilen etjek bolýan. Iki üç sagat öňünden hem gowy bir tagam taýýarlap näme diýen? Çakgo taýýarlamaly da. Könelermizde bar şuma ýörite bir naharlaryň bagşy nahar diýen eýýäm nahar bar. Palawyň düýbi ol ir taýyn bolýar. Sebäbi şonuň üçin bagşy nahar diýip taýynlanyp, On bir bagşylara hökman ir gelen bagşylara iýdirilýär-dä o zatlar. Dije bolýanam bir bagşylarymyzy, sungat işgärlerimizi gadyrlamak isleýänler. Zlatyý tagamlar rüstem şef bilen. Ahmet aga, tüweleme ýaşlarymyza, perzentlerimize Bir täze bir aýdym döredipsiň. Ogluma pende atdyla. Hawa. Islendik bir kakaň diňläýjek zady, islendik bir kakaň öz çagalaryna berjek wesýedi, terbiýesi şol aýdyma ýerleşdiripsiň. Şony bir menä iş bilen kimizem bir sataşyp bilmän ýörse, şu gün bir nesip eden sataşdyk. Bir bir żywoý diňlärin diýip otyryn. Hany bir żywoý bir şony. Birje kuplet. Hany?

Galanynam bar a hemme platformalarda bar nesip bolsa inşallah dolam bir aýdyp beren häzirlikçe an halypa da geldi a geldi geldi gel gel halypa Zlatly tagamlar ressam şef bilen Oğlum kakırak yürçep kayttım, bol koydum. Ayar oğlum, seyir oğlum. Demir attım, hava. Ay neme de var. Ahmet ağa tavşırsanız hem

Şo salatlar sen bişirmeli. Dakyşdyr şompulňa, ot ýanyp gutarmanka dak. Rüstem jan senem lüläni şompula dak. Bar. Ýa onsoň ody peseldäk gazanyň üstüne goýarys. Soň galanam ýaňky kebabymyzam setga goýup çyk akurat düzüp i oduň üstüne bereris. Ahmet aga neme diýýän a? Şu dam dam barada bir şu at barada hemme zat çykdy. Hawa. Bir diňe bir maşyn çykmaly öýtýän agam a? Aýna onam çykar da enşalla. Ay Allah yolurda çıkar çıkar ağam oğlum. Bu Şu- zatlaryň başy, brendleriň başy ne? Halifanyň mara yaş döwründe şol ýanky bütün gelin gyzlarymyz köýnek dikindiler halifanyň adamy. Ha, howule. Halifa. Akys sakal diýip bir köýnek çykdy bilýärmi? Oo. Bay gelin gyzlaryň bar türkmen gelin gyzlary ony Neri edip giydiler onu. Sen näçe yaşaňdyň şu wagt?

Şol bir ýasama zat däl. Men bir gezek bir şäheriň içinde bir ýerde toýa bardyk. Ozaň ýanky Rüstemiň aýdyşy ýaly toýa gelse, bagşylar gelse bir çaýa salyp nahar berýärler da bir aýratyn ýerde. Onşonda girdik, onuň giren ýerimizde öýlerinde meniň suratym duran eken. Şo şo sakallyja gitaraly ýanymda-da gyzym şo surat duran eken. Onsoň gyzyny çykarýan daýza biziň ýanymyza girdi. Ak Muhammetjan diýdim, bir gabat gelse aýdaýyn diýip ýördüm diýdi. Men diýdi ömrümde biz mata satýas. Onsoň diýdi bir daşary ýurtdan mata geldi welin Hiç geçenok, hiç geçenok. Muňa adam goýubilemizok. Ondan birden neydi kapydaky men öýmüzdäki surata gözüm düşdi. Wiý, bir akşam sakally ýaýman ekenmi köýnege diýdim, ony gitdi diýjek. Indi toýa gelýäs biz. Oň dört reňki bardy. Ýaşyl reňki, gyzyl reňki, gök, açyk reňki, gök dok reňki. Dört sany reňki bardy. Indi toýa gelemizde Ýörite bir köçäň gyzy gyzylyny geýip gelýär, bir köçäň gyzy gögüni geýip gelýär, onuň toýa gelýän gün älem goşar ýaly-la. Üç ýyl, dört ýyl dowam etdi şu. Moda boldy. Moda boldy, şoň üçin biziň ýaşulymyza çenli bilýär-ä ony. Onam o daýza diýýär, men diýýär, ondan bir üç, bäş, on sany konteýner satdym soň diýýär. Soň bir marly söwdagär gabat geldi. Agam seni görsem bir zat gürrüň bereýinle diýip ýördüm diýip. Menem, ha näme gürrüň berjek? Aýt. Aý men diýdi, elmada ama şu mata söwdasyny edýär. Indi diýdi, geldim diýdi daşary ýurda. Aý indi Orsiýada da mysal üçin. Geldim diýdi, olam Şol bazaryň mata satylýan bazara golaýladym, onuň öňümden bir iki sany ors çykdy diýýär. Drug, atkuda priýehal? Aşgabat, Türkmenistan. Aksakal nužin diýdi. Men hem düşünmedim diýýär. Ne, ço? Aksakal nužin. A ço takoý? Aý, bu bilmeýän ekeni gitdiler diýýär. Ondan men soň bildim diýýär, aksakaly mata çykypdyr-a, şondan aljak bu diýip soraýan ekenler. Şo ýerde-de bar eken ýa. Şo ýerden alyp geldiler, ol bu ýerde ýok o mata, daşary ýurtdan gelen mata. Ondan şo daýza aýtdy-da, şo men diýdi, şondan, şondanam gitdi diýdi, şeýdip at goýdum bolin, ondan bir bäş-alty konteýnere satandyryn diýdi men o matadan. Tüweleme hemme türkmen gelin-gyzlary üç ýyl diňe şony geýdiler diýdi, akyşdan sakgal bolmasa. Hökman bukjada-da bolmaly, öýde-de bolmaly, baýramçylyga-da. Gurban baýramyna. Döwlet dilden döwlet ýokary diýilýärä. Halypanyň aýdymyny aýdyp näçe aýdymçy şu wagta çen çörek iýip. Indi men gutaramok entek aýdyp bereýin ondan Ahmede bereris gezegi. Indi bir gün konsert berýäs-ä. Gel-ä şu biziň Matany göremzok-a entek. Onuň Nury neresse bardy. Nury Nazar. Ha, ne alyp barjymyz. Onuň gel edip soraly konsert doly zalyň içinde yer yok, daşyny içi. Soraly şol akşam sakal diýip dogrudan hem çykypdyr mata. Eger çykan bolsa näýlek bizem bir gözümizden göreli diýip birinji sapar entek eşitýäs-de göremizok. Şony diýdip mikrofony aldylar diýdim. Aýt diýdim. Eger gelin-gyzlarymyzyň içinde şol matadan köýnek geýip, tikdirip geýik gelen bolsa, sahna çagyrýas, biz şony görjek, bizem göresimiz gelýär, indi köpden bäri eşidýäs, göremizok diýip aýdaly, sowgatynam bar diýip aýdaly diýdi. Ol näme sowgat berer, hiç zat ýok, taýýar däl. Onda biziň bir afişamyz bardy, suratymyz, konsertimiz, hemmämiziň suratymyz dur. Şoňa diýdi, hemmämiz gol çekip berýäs. Indi şeýdibem konsert başlamanka yglan etdi. Eger şu koýnakdan geýik gelen gelin gyz bar boldy, kim boldy, çyksa sahna, bizem göreli, e, konserde gatnaşýanlaram görsün, hem-de sowgatyny alyp gitsin diýdik ony. Aý, dur, çykarak, çykan, e, birdenem aňyrdan bir, aý, tüweleme, gow, daýaw, türkmen gelini gelýär-de. Özem göwni, açyk göwni geýipdir, hasam owadan. Aýşehir gelip sahna çykdy bar bar adamy biz görmedik gat kän eken ony. Çepek çalyp suratymyzy berip bizem şonda gördük. Ondan şondan soň toýa barýan ony ýöne gögi gyzyly sardy diýip dört reňk bar. Näme diýe Goç ýigidiň diýen müň sany ady bolarmyş diýen. Mundan şeýleräk bolup soň söwdagärler soň başga-da bir topar zatlar etjek boldular. Palanyň burny, onuň çümmügi, munuň nämäniň manaly, ýok bolmady, hiç zat geçmedi. Sakgaldan galan zat ýöremändir-dä. Bir gezek bolýar şon ýaly zat. Hawa. Halypanyň ýa. Nädýä, Ahmet seredýäňmi? Ýanaýmasyn, eý, ýanaýmasyn. Özüňizem bir daşyndan bir sungatyň daşynda şuň ýaly satuw, satyk barada pikirlenmediňizmi? Meselem, mata satyp daşyna bir hobby ýaly. Ol her bir adamyň hobbisi bar. Men-de 75-nji ýyldan 92-nji ýyla çenli toýa gatnadym. Onsoň göz öňüne götüriň-de, ep-esli ýyl. Ýadadýar toýy. Onnoň hem şo biziň toýa başlap gidýän döwrümizde şu döwre çenli bir ýaňy-ýakynda bir hormatly Gahryman Arkadagymyz oňardy munuň toý mekanlaryny, wagtyny, çä, her bir tertibini zadyny. Öň beýle däldi-de. Öň toýa barsaň, gündiz irden sagat dokuzda barýaň. Üçe çenli bir aý diýen, üçden soň bäşe çenli dynç alyp, bäşden soňam başlap, näçede gutarjagy hiç belli däl toýuň. Her tüýslük bolup bilýär, daň atýançada gidip bilýär. Teleşkalar, ýeneler şo. Teleşka, tok, gyşda zatda sowuk, ýagyş ýagyp dur üstüňe. Hawa, kyndy-da. Onnoň men togsan ikinji ýylda bir üç ýyl ara berdim, toýa gitmedim. Ine şonda her kim firma açdylar, kompaniýa açdylar, menem firma açdym. Firma açybam alty ýyl işledim. Näme firma? A studiýa firmasy. Özüm Moskwa gidip studiýa getirdim. Birinji gezek Türkmenistana hakyky ses ýazylýan studiýa getirdim men. 16 kanally hem özüm lent üçin iň gowusy da şu bu atkylar hem sifrowy. Lentişler kyn lente tapmaly postoýanno bolýar elmydama. Hawa. Şoň ýaly studiýa açdym. Ahmedem geldi şo studiýa. Hawa. Görendir studiýany, ýaşam bolsa bilýändir. Hawa. Türkmenistanymyzdaky ähli halk artistleriniň de köpleriniň hem aýdymlaryny 93-nji ýyl, 94-nji ýyl, 95-nji ýyl men ýazyp berdim. Gasan Mamedowyň sazlaryny. Aý kän aýdymçylaryň atlaryny birini tutup birini tutmasalar diňe meň ýanyma gelýärdilerda. A studiýada neme dende işlän. Men studiýany pul gazanmak üçin däl. Şu öz şägirtlerim gelende şolara bir zat öwretmek üçin hem aýdymlaryny düzetmek üçin. Ine Döwran Saparow, Kakşaman Durdyýew kän atlaryny tutsam gaty kän oglanlar meniň studiýamdan geçip gidendirler. Ondan bularyň köpüsi gelende ýat tutmany başaranokdy. Ellerine kagyz alyp, Bänemede, hede, hede, bolanok gardaş. Onlar bolanok. Bar öýüňe git, üç günläp ýat tut bolýan, ýat tut. Gelle gözüňi ýumum, aýt aýdymy. Manysyna da gowy düşünip, sen aýdymy giren soň sen obrazyna girmeli aýdymy. Men bir gezek Kerkide bir konsertde Ejem jan diýen aýdymy aýdyp, birinenem satirik oýnaýar, menem ýaňky arkasyndaky jaýda baryp bir çaý zad içýäň-de, satirik oýnaýanja. Şonda bir oglanjyk geldi-de nin, Halypa diýdi, bir garynja mama seni görjek diýýär diýdi. Menem gelsin gelsin diýdim, seretsem, aý dogrudanam bir 80 ýaşynda, 85 ýaşynda garynja mama. Geldi ýarmadan wah diýdi, balam diýdi. Men şu kynam bolsa çykyp geldim şörik diýdi. Ejeň pahyr ýaman ýeri ýok olan eken, ýatan ýeri ýagty bolsun diýip. Menem ýok daýza meň ejem bar, ýogalanok diýdim. Wiý, onda näme üçin beýdip aýdýaň diýýär. O pahyr şu düşünüpdir, ejesi ýogalypdyr, şonda şoň üçin aýdýandyr öýdüp. Şoňa şol, ine şol diýjek bolýanym, şu aýdymyň şoň ýaly obraza girseň, Şu aý özi hakda aýdýar diýip düşünýärler köp aýdymy. Ýöne kän aýdymlar bar men öz durmuşyma gabatrak getirip aýdýan. Ine mysal üçin Hawa, Garahan diýip bir aýdym çykardym. Hatar hatar kerwen gelýär, kerwen başy Garahan bilen. Onda men öz maşgalamy bir gidip barýan kerwene meňzetdim. Gündizler ýol, gijeler dynç. Zenana seredip diýdi ol, Ýol garaňky, ýollar garaňky. Öz durmuşyň barada. Ýa giderdim bu ýoldan, beýikli-pesli, Käte säginip men, käte höwesli. Kime aýtjak endi? Her kimiň öz derdi özüne ýetik gadyr. Hiç kim seň arzyňy diňlejek adam ýok. Gürläber, hiç kim diňlemeýär. Diňleseň hem diňlemeýär. Ony gürläniň peýdasy ýok. Indi şol ýaňky matadan başlap gör, söwda geldikde Gürgünde gürgün çykyp ýörler. e, 92-nji ýyldan 3 ýyl men ýaňky neme goýamda ka- firma açdym. O studiýa açdym. Studiýaň daşyndan hem söwda satyk eden bolýardym. Işletmeli firmany. Işgärleriňe aýlyk tölemeli, ony etmeli, muny etmeli. o. Ine şeýdibem bir bäş-alty ýyl men söwda bilen işleşdim. Soňundan söwdanam başarýan adam soňuna çenli edýär. Başarmaýan adam wagty gelende boldy. Hawa, ondan görsem toýlaram ýene haýyşt edýärler-de, haw. Gelip biriniň hem toýuna barsaň, görünseň, hökman onuň hemmesine-de gitmeli bolýar. Halypa. Biz bir bir lülejik düzýäk ha. Aýdymjyk diňesek. Şeýle pikirledim da. Gitarada bir mangalyň gapdalyna bir Slatky tagamlar rüstem şef bilen. Saňa nesihat, Rüstem.

Alibaba şu näçinji ýylda ýazdyňyz şul aýdy? Segsen iki, segsen üç. Segsen üç, segsen üçünji ýyl. Şu wagta çenli ýaşaýan. Adyna elli ýyl bolan aýdym. Görýäňmi näme? Aýdymam edil adam ýaly-la ýaşaýar adam. Halypam, lülemde men taýyn bolun. Ha, muň çorbajyma. Bismillah diýip bir çek bakaly. Olam al, çitmem al. Buna oglanlar, şuna şa lüle diýilýär. Muň gapdalyna pomidorjyk hem bişirip bolýar, gerek bolsa. Biz ýöne

Geliň hany, Kemaljan, Ahmet agam. Aý näder, Ahmet aga kömekleşip gelen. Ana hormatly adamlar. A, Muhammet Saparowyň elinden man. Bir aga sen bir sen tagamjygyndan şuň bir dadyp görsün. Maňa da dadyp görä. Rosen toňup garaş. Hmm.

Ynha hormatly adamlar Akyş halypaň elleri bilen taýynlan şa lülesini, gapyrga kebabyny ýedil edip çypyr açyk howada iýdik. Indi rugsat bolsa Rüstem şefigem unaş taýyn boldy. Berekella. Rüstem senden bir haýyştym bar. Aha, aha. Şol un aşynyň injugyň etini bir tarelkajygy çykar. Hawa. Bir suwunyň bir tarelkajygy. Bar. Mesele ýok. Hany guýubereýin muny, rugsatmy? Rugsat, rugsat Allada. Slatky tagamlar ressam şef bilen. Hormatly adamlar, halypaň ýörite haýyşyny ýerine ýetirmek üçin hindi guşuny, injuk etini ajenji çykardyk. Indi ol täzir nesip edenden çorbajyklaryny goýup ber. A berekel. Injuk etiniň et jaýçary. Akyp çykmyş endir. Hä, çorbajygyna. Ýa kebapdan soň gözüňi getir-ä. Şalüleden soň kebap durduň he halypa. Şu nahar iýeňizde, näze nygmat iýeňizde derman diýip iýiň. Aç men, doýan diýip däl, derman diýip iýiň. Şu derman diýip iýen zadyňyzam size derman. Sag bol halypa. Derman bolsun. Morşo. Hemmämize. Hemmämize. Hawa, esasan. Ynsan aslynda bir ýerine derman. Ynsanyň köpüsi derman näle bolýar? Hawa, ýaly bolýar, ýene bolýar-da. Eýlemi? Aýdyp goýberýäň-dä, ozaň diýerler-ä saňa. Derman-a hemme adam derman näle? Ana otur, ana gür düşünýär o zatlara, gerek ýok. Şo ýylgyrsa ýalňyş biziň aýdýan zatymyz.

Malades. Maşallah. Hani Ine şef diýip şuňa diýerler. Duzam ýerinde, suwam ýerinde, ýagam ýerinde, burçam ýerinde, hemme zat ýerinde. Halipa hakykatdan hem näme iýmeliligini bilýän eken. Şu göreninden, daşyndan göreninden bilipdir induk unaşynyň gaty süýjüdigini. Elleriňe saglyk Rüstemjan. Halypa sag bol, şuňa iýmegimize sen sebäp bolduň. Seniň islegiň Hudaýa şükür görýäňmi? Biz şu unaşy iýdirdi. Rüstem şef, elleriňe saglyk. Neme daýan gyş ha lüläň ýerinden unaşçy içsem. Dermanam gözleme apteke gidip oturma. Gysgaça aýdanda, bir söz bilen aýdanda, bal. Ynha, ýene bir zat belläp geçesim gelýär. Akyş halypa bir adam eýýäm biz gowa gowy, erbede erbet diýip bilýär. Gowy däl zady öwjek adam däl-ä bu, näme däl? Ooo. Serediň. Sen öwýäň bu derdady. Käwa bolýar. Ýoo, öwme, hiç bu derdady. Dogry, dogry baha berin. Ýok, öwlenok, dogry aýtdyňyz. Ýöne umuman käwa käbir adamyň ýüzi üçin, aý göwünden geçmän, o gowy diýip bolýar. Men hakykatdan belläp geçerin. Şul undaş hakykatdan dogryňyzy aýdyň näile. Ben hazir Hiç ýüzümizde. Tagamyny aýdaýyn. Tagamyny. Gaty süýjüp. Naşo. Ýaňky görýäňmi ot. Indi ýuwa derede o. Wýetnamyň sallatlary bolup ýerde ýatyr o ýatyr. Hmm. Çaňam çaş bolup. Ha. Ýöne kim gurjel baglyga çekip çekämeli süýräýdi. Ol etem şoň gal bişmeli unaşy. Ondan ete etiň ýaňky näme etdin edeni bolsaň Unaşyny. Sygyrat edenem edilýä unaşy, goýun eti edenem edilýä unaşy, towukdanam, jüýjedenem edilýä, ýöne indukdan bolanda, o tinemesi başga-da. Agamy başga bolýa, şireýi başga bolýa. Berekella. Men hiç zat sözüm ýok. Diňe 10 bal. Hoş bolsun. Hoş bolsun. Derman bolsun. Şu nygmaty bize ygtyýarymyza iýmäni içmäni nesip eden Allaha hamd bolsun. Şu günleri, şu pursatlary, şul oglanlar, şu dostlar bilen iýip içmek pursat da bu da bir nygmat. Allaha hamd bolsun Hudaýa şükür. Käbir bolýan Ahmet aga sizde de käbir toýa zada baraňyzda şeýle bir adam bolýar da şu göwünden turmak kyn. Şu toýuň iýesiniň göwünden turmak kyn. Dogrymy? Ýöne şol kynçylykdanam geçersiňiz bolny özüňiz näl duýýaňyz? Gaty bir dertden dynan ýaly duýýarsyňyz. Biziň gepleşigimiz eýýäm bir hepde bäri öňünden pikirlenip ýörüs ýa ne halypa gelmeli ýa ne on dokuzynjy şularda şu zat bolmaly. Şo güne çenli men şu günümize çenli men pikirlenip ýörün.

Ýok, men günä diýemok. Men şol ýaly, şol ekzamenden geçmek eýýäm menä güýçlülik hasaplaýaryn. Şu eýýäm eşidilýän gepleriňi. Hawa, şolar ýaly zadyň gowy nemesini bahasyny alan bolsaň on bal. Diýmek sen kämillige tarap barýaň. Berekella. Aslynda adam her gün, her pursat özüni terbiýeleýär kämillige tarap. Berekella Artemjan. Ynha hormatly adamlar, şeýdip men Rüstem şef atly gepleşigimiziň dördünji sanyny tamamlaýas. Pursatdan peýdalanyp Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza aşpez ýüregimden sagbolsun aýdýaryn. Menem goşulýan. Sag boluň. Mähriban Arkadagymyz, Gahryman Arkadagymyz, Gahryman Arkadagly Gahryman Serdarymyz. Şu öz Watanymyzda şeýdip näze-nygmatlarymyzy bişirip, düşürip, özümiz, ilimizi günümizde görkezip, hyzmat edýän oglanlaryň janlary sag bolsun, olara ýol açyp berenleriňiz üçin. Sag boluň. Bizem sungat işgärleri şularyň ýanynda bolsak, aç galmarys laý. Sag boluň. Sag boluň. Janyňyz sag bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp, şular ýaly owadan, asuda, parahat, hol elin, Saçaklarymyzda dürli nygmatlar bar, Watanymyz bar, Hudaýa şükür. Şular ýaly mümkinçilikleri döreden, rahat durmuş döredip beren hormatly Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyz, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan il bähbitli işler elmydama rowaçlyklara getirsin. Türkmen halkymyzam diňe şular ýaly bol nygmatlaryň içinde şükür edip, agzybir ýaşamak nesip etsin. Berekella. Ine hormatly ildeşler, Rüstem şef bilen atly gepleşigine yzygiderlikli tomaşa etýän mähriban ildeşlere ýüzlenesim gelýär. Esasanam biziň gepleşigimize Aýperi toý mekany hemaýatkärlik etmende, şeýle-de Sungat ýyldyzy wideo studiýasynyň ýazgy etmegindäki ajaýyp gepleşigimiz hem ahyrlap barýar. Elbetde bize şular ýaly ajaýyp zamana peşgeş beren, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik, tutýan tutumly işleriň elmydama rowaç almagyny tüýs ýüregimizden arzuw etýäris. Täze ýyllar gutly bolsun! Gutly bolsun! Duruň, duruň, duruň, duruň, duruň, duruň. Indi ýekeje zat eýýäm ýatdan çykyp barýar-da. Meniň gepleşigime, hawa, şular ýaly harypan gatnaşanymy men tüýs ýüregimden begenýän. Şonuň üçin hem men bir Akyş halypamda aýratyn bir sowgat taýynladym. Ýörite gepleşigimde bir sowgat gowşurasyma, mümkin bolsa. Mümkin Alladan, Hudaýa şükür badyr. Duruň, bir munçuk alyp geliň, alyp geliň. Zlatly tagamlar ressam şef bilen.

Alyp barýan işleriňde mydam üstünlik. Ýetip gelen täze ýylyň gutly bolsun. Rüstem şefin adyna. Ýörite ne? Şu hakykatdan hem bir hemmämiz üçin ýatdan çykmajak pursat. Rüstem şefin gepleşiginde gowy süýji tagamlar iýdik. Halypanyň şa lülesini, kebabyny, Rüstem şefin indukly un aşyny Kemaljanyň gowy-gowy soraglaryna jogap berdik. Hememine Sungat ýyldyzlary wideo studiýasynyň ýada geçirmeginde hawa ne tüweleme. Skyward kompaniýasynyň näme sowgatdygyny bilemok, häzir görür. Sowgadyň üçin sag bol. Gepleşige çagyranyň üçin sag bol. Ha. Lajan şular ýa gepleşiň. Kän bolsun. Biz seni el gatnaşýar aýy. Haýbara ýene bir jogap. Ella eşek näme üçin Skyward saýladyň diýmäňe rahmat. Bil islendik bir sowgat ýadygärlik bolmagyna esasan şo gerekde Skyward goýýaňyz-a ol bir paşty ömürlik diýlen zat-da. Şo Rüstem şef, Rüstem şef ýatlatjak zatlaryň biri. Şoň üçin men Skyward saýladym. Gördüňmi? Tutýan ýeri. Ina hormatly adamlar, şeýdip Rüstem şef atly gepleşigimi geçirip gutarýas. Indiki sanymyzy hoş gördük. Siziň hoş, sag boluň.